וידבר השם אל משה לאמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה אזוי צו זאגן, אונז האבן שוין געזאגט לעצטע וואך אז ווען ס'שטייט אזוי צו זאגן מיינט עס צו זאגן אז מען זאל עס איבער זאגן פאר כלל ישראל, סאו לכאורה דא וואלט געדארפט קומען א לשון רבים אז מען רעדט צו כלל ישראל ווייטער, דערווייל זעט מען שטייט לשון יחיד, קוים נקמת בני ישראל מעיסה מדינם, אחת עושה ולאמר חו, דער אייבערשטער זאגט, זאלסט נקמה נעמען די נקמה פון אידישע קינדער ביי די מדינים און נאכדעם וועסטו נפטר ווערן. איז לכאורה דער ליימער איז דאך נישט געמאכט געווארן אויף איבערצוזאגן פאר אידישע קינדער, ס'איז דער אייבערשטער רעדט צו משה פריוואט. איז דאס פרעגט איינע פון די שאלות וואס דער הייליגער אור החיים הקדוש פרעגט, און פון דארט וועלן מיר גיין אביסעלע ווייטער.

נעמטס נקמה אין כנקמה. נאר זאגט ער אזוי אז דא פארגעקומען א צווייטע מעשה אינגאנצן אזוי ס'ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא, מער באריכות ווי ער ברענגט עס אראפ דא, איך וועל זאגן בקיצור און איך וועל זאגן לשונו און נאכדעם וועל איך מסביר וואס דער מדרש תנחומא דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס דא פאסירט. מדרש תנחומא זאגט אזוי האמרי, זה לשונם, אין וידבר אלו לשון אז, ווען דער רבונו של עולם נוצט די לשון וידבר מיינט עס אז דער אייבערשטער רעדט שטרענג. און וואס האט אים דער אייבערשטער דא געזאגט? דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער גייט דא נפטר ווערן. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט היתכן אז האסט געלאזט פנחס בן אלעזר מיין צו הרג'נען זימען בן סאלי? זעט ביי די אייגן. האסט ער נישט מורא געהאט. כאטש דארט איז גאנץ כלל ישראל געוועזן, טאקע חוץ די לוויים, אבער גאנץ כלל ישראל איז געוועזן אריינגעמישט אין מעשה העגל, משה וויין נישט מורא געהאט און ער האט געפירט א מערכה אקעגן זיי. דא נאר געווען שבט שמעון, וואס איז פלוצלינג האסטו אזוי מורא געהאט? אזוי זאגט מדרש תנחומא, די הייליגע באשעפער האט אים אזוי געזאגט, און מילא פאר דעם קומט זיך דיך מוסר? משה רבינו אנגעהויבן צו וויינען, געבעטן די רבונו של עולם זאל עס נישט טון.

אויב אן האבן מ'גייט נישט דרש'ן א די לשון פון די אור החיים הק' זאגט אז היזכר משה לפאר אז הקדוש ברוך הוא האט ער פראבירט איבערצובעטן רבונו של עולם על מסתו ולא נספה אז די אייבערשטער האט זיך נישט געלאזט אמר לו משה משה האט געזאגט לי ראוי מיסה צו דען איז מיר ראוי מיסה שראיתי נפלאות פארס השם בשני דברים די אייבערשטער האט אים איבערגעבעטן מיט צוויי זאכן ער האט אים געזאגט אזוי איך גיב דיך צוויי אפשענס די ערשטע אפשען איז די ערשטע אפציע איז אם אתה רוצה לחיות שנים רבות אויב ווילסטו לעבן לאנגע יארן געזונטערהייט, בבקשה ביטע שוין קענסט לעבן ווי לאנג דו ווילסט, אבער לא ירא יסוע במפלת אויביהם, די אידישע קינדער וועלן נישט זען אין די מפלה פון זייערע שונאים ווי לאנג דו לעבסט, ולא תכבוש מדיין לפניהם, און מדיין וועט נישט ווערן איינגענומען פאר זיי, וכו'. משה רבינו האט דאס געהערט, האט ער געזאגט אויב אזוי וואס האט א מענטש פון לעבן לאנג, סוף שרייבט דאך מילא א מענטש, מילא אפילו כ'וועל לעבן טויזנט יאר, וועט דאך גארנישט אויפטון, אבער דא אז מ'קען עפעס אויפטון מיט דעם, און גיין הרג'ן דעם יונגען לוינט זיך צו שטארבן פריער, און ממילא האט ער מסכים געווען, וכיוון שנספה את משה היה קשה לפני הקדוש ברוך הוא, אבער דא איז געקומען א צווייטע חלק, איינמאל משה רבינו האט געזאגט איך בין מסכים צו גיין, דעמאלטס האט ער כביכול געהאט חלישת הדעת, פארוואס? ווייל למעשה האט דער רבונו של עולם געגעבן דא א קנס פאר משה רבינו, מדרש תנחומא ברענגט עס אראפ נאך שטערקער, א משל צו א קעניג וואס האט געהאט א זון וואס פלעגט זיך אלץ מתחצף זיין צום קעניג, און דער קעניג האט געהאלטן אז ער מורד במלכות און אפאר מאל געוואלט הרג'נען, יעדעס מאל וואס ער האט אים געוואלט הרג'נען איז די מאמע פון דאס קינד געקומען און ארום גענומען דאס קינד און געבעטן די טאטע זאל מוחה זיין, און וויבאלד ער האט אזוי מחשיב געווען, אזוי מעריץ געווען די מלכה, האט ער אייביג מוותר געווען פאר זיין קינד. און ווען די מלכה איז געשטארבן, די קעניגן איז געשטארבן, האט דער קעניג נישט געוואלט אננעמען קיין תנחומים, ער האט זיך קיינמאל נישט געוואלט לאזן טרייסטן, און ער פרעגט איך פארשטיי נישט, איך קען דאך טרעפן א צווייטע מלכה, האט ער געזאגט יא יא, אבער קיינער האט זיך שוין נישט אננעמען פאר מיין זון פון היינט און ווייטער. און וואס וועט געשען טאמער מיין זון וועט נישט זיין וואויל, ווער וועט אויף אים, ווער וועט אים היטן? די זעלבע זאך רבונו של עולם האט געזען אז משה רבינו האט אנגענומען די תנאי און ער איז גרייט צו מאכן אז מען זאל גיין אין מלחמה פאר מדיין, מיינט עס אז משה רבינו גייט נפטר ווערן, עס וועט שוין נישט זיין די מאמע פאר כלל ישראל, די דערבארעמדיגע מנהיג וואס האט זיך ביז היינט אנגענומען פאר כלל ישראל גייט שוין מער נישט זיין, און ממילא וועגן דעם שטייט וידבר לשון קושי, זאגט די הייליגע אור החיים הקדוש עס איז געווען שווער פאר רבונו של עולם אויך, עס איז געווען שווער פאר משה רבינו, עס איז געווען שווער פארן אייבערשטן, זעי אימער שוין שניי מיני קושי, אחד למשה על מסוסו ואחד בעיני ה' על שכונת על ידידו המיסר, און נאכדעם זאגט ער וואס דאס די לימור פשיטא אז מ'זאל דאס איבערזאגן אין די תורה אז מ'זאל גיין טאקע מאכן די נקמה אין די מדיינים, אבער פאר מיר גייען דא ווייטער האט מען דא ארויסגעברענגט א אינטערעסאנטע נקודה וואס דאס מיינט א מנהיג ישראל. כ'האב געזען אראפגעברענגט פון בעלזער רב, בעלזער רב ברענגט אראפ אז שר שלום זאגט אויף פסוק דארט אין שמות אז משה רבינו האט געזאגט הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה, וואס האט משה רבינו געמיינט מיט דעם צו זאגן ווי משה רבינו איז געוועזן א מנהיג ישראל וואס האט רחמנות געהאט אויף אידישע קינדער, ער האט אזוי רחמנות געהאט אויף אזוי ווי אויף יענע שעפעלע וואס האט פון זיך אוועק געשניטן א שטיקל פלייש, אזוי די באקאנטע מעשה ווי משה רבינו איז געווען א פאסטוך פאר די אייבערשטער האט זיך מסגלה געווען פאר אים ביי די סנה און האט אוועק געשניטן פון זיך א שטיק פלייש. על כל פנים, משה רבינו האט געוואוסט אז דא גייט קומען ניסים אין פראנט פון פרעה, און ער האט מורא געהאט אז דער פרעה גייט זיך יא ציערן, וואס איז געשען טאמער פרעה הערט זיך יא צו? וועט ארויס קומען א מוראדיגע קיטרוג אויף כלל ישראל, די אידן הערן נישט צו, און דער פרעה, ואייך איר שוויינער פרעה, וואס איז געשען טאמער דער פרעה וועט יא צוהערן, פון דעם האט משה רבינו מורא געהאט, דאס איז געווען זיין גרעסטע פחד, דער פחד איז נישט געווען צו איר געבן אליהו ארויסגיין פון מצרים, צו נישט וויסנדיג וואס דאס וועט מילא געשען, דער אייבערשטער צו מילא ארויסנעמען. זיין פחד איז געוועזן וואס איז געשען טאמער דער רשע דער פרעה צי און די אידן נישט. איי, די אידישע קינדער האבן נישט צוגעגעבן א קוצר רוח ביי עבודה קשה, די אידן האבן געארבעט שווער, די אידן זענען געווען אין מטה שער תימן, זיי זענען געווען צוקנאקט און צוזעצט, און אז זיי הערן זיך נישט אויס מיט איך קענט מילא צוטארף זיין, אבער נאך אלץ. איי, פרעה זיצט באקוועם, נאך אלץ האט משה רבינו מורא געהאט פון די קליינע קטרוג אויף אידישע קינדערלעך. האט ער געזאגט די זעלבע זאך איז געוועזן אויך ביים שלאגן די שטיין. שטייט פארוואס האט משה רבינו נישט געשלאגן די שטיין, נישט גערעדט צום שטיין, די אייבערשטער האט געזאגט ער זאל רעדן צום שטיין, פארוואס האט ער נישט גערעדט צום שטיין, פארוואס האט ער געשלאגן די שטיין, ס'איז די זעלבע בחינה, משה רבינו האט מורא געהאט אז טאמער ער האט דאך גערעדט פארדעם צו די אידישע קינדער האבן זיי אים דאך נישט אויסגעהערט, וועט ער גיין רעדן צום שטיין, וועט דאך געשען א נס און די שטיין וועט יא אויסהערן, וועט מען מאכן א קל וחומר, דער שטיין, דער דומם הערט אויס, די אידישע קינדער בני אברהם ויצחק ויעקב הערן נישט אויס, פארדעם האט ער מורא געהאט, און פארדעם איז ער געגאנגען שלאגן די שטיין. פאר אים וואלט איך אלעס געקענט ענטפערן פונקט אזוי ווי ביי פרעה און ביי די אידן מקוה צריח, נישט קיין נפקא מינה, אבער נאך אלץ האט ער מורא געהאט אויף דעם קיטרוג, און ממילא איז ער געווען גרייט איינצושטעלן זיין לעבן, איינשטעלן מיט דעם אז ער זאל נישט קענען אריינגיין קיין ארץ ישראל, אבי אידישע קינדער זאלן נישט האבן קיין קיטרוג אויף זיך. און דאס מיינט אן אמת'דיגע מנהיג ישראל. א מנהיג מיינט איינער וואס איז גרייט זיך אוועקצוגעבן פאר אידישע קינדער, זיין עולם הזה, זיין עולם הבא, אלעס. אזוי ווי מ'האט לעצטע וואך געלערנט אויף פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אז ער גענג גרייט זיך מוותר זיין אויף זיין כהונה, פשוט אויף צו אפשטעלן די מגיפה און טון וואס דער רבונו של עולם וויל. א באקאנטע מעשה איז דער הייליגער קדושת לוי איז אמאל געקומען אין א שטאט, ווען ער פלעגט קומען אין א שטאט פלעגט ער לאזן וויסן אז ער איז א מגיד, אזוי איז געווען בימים ההם איינגעפירט, און מ'האט מכבד געווען די מגיד צו רעדן, קודם האט מען פארהערט און געזען צו ער קען, ווען ער קען האט מען געגעבן אים צו רעדן, עס איז געווען א פושקע אויפן בית מדרש וואס יעדער האט אריינגעווארפן געלט, און איינמאל איז דער מזודיטשובער אנגעקומען אין א שטאט האט ער געזען ס'איז דא א צווייטע מגיד וואס רעדט, האט ער מחכים געווען, גיי גארנישט זאגן, ער זעצט זיך אריין צווישן דעם עולם און ער הערט אויס. און יענער האט זיך אויפגעשטעלט און ער הייבט אן צו זאגן היתכן אידישע קינדער איר זענט נישט ערליך, איר זענט נישט דאס, איר זענט נישט יענץ, איר טוט מיר אויסרעכענען אלע מינע עבירות אויף אידישע קינדער. די הייליגע קדושת לוי זאגט נישט די מעלה איז צו טאפן אויף אידישע קינדער האסט נישט געקענט איר אויסרעכענען זיך געבן א שטעלע אויף רבונו של עולם דער מגיד פארוואס זאגט ער אזוי ער מיינט עס נישט אמת'דיג ער דארף דאך נאר חתונה מאכן קינדער ער דארף האבן געלט פון דעם איז ער א מגיד די אידישע קינדער זינדיגן נישט געב אים א באנטש געלט ער זאל קענען חתונה מאכן די קינדער און שוין. און דאס איז געווען א אמת'דיגע צדיק, א אמת'דיגע צדיק האט זיך אייביג אנגענומען פאר אידישע קינדער. נעמט עלף למטה, טויזנט מענטשן פון יעדע שבט, זאגט שוין דער חיים הקדוש אויך פאר דעם, פארוואס טאקע טויזנט מענטשן, נישט די גאנץ כלל ישראל, עס האט נישט אויסגעפעלט גאנץ כלל ישראל, בכלל צווישן כלל ישראל איז דאך געווען אזעלכע וואס האבן עובר געווען די עבירות דארט מיט די מדיינים, מיט די בנות מואב, אדער האבן זיי געהאט טערארעם, און מען האט געוואלט דווקא האבן אזאלכע אידן וואס זענען געווען נקי מכל וכל. אן קיין שום מערירע עבירה ווייל נאר אזעלכע האבן זיך געקענט גובר זיין אויף די מדינים. און די ריזשינער שרייבט, הייליגער ריזשינער ברענגט אראפ טאקע אויף די במוסרי זאגט ער אז בעצם מסירה איז דאך א גרויסע עבירה. עס ווערט געברענגט אין אין גמרא אין מסכת סוכין ווערט אראפגעברענגט כל מה שאסרה תורה אולי מי התירה התורה איזהו דא וכנגדו. יא, שטייט אז משה רבינו האט גע'אסר'ט עפעס האט ער עס מתיר געווען אויף א צווייטע פלאץ. ווי קומט אז מסיר איז די איינציגסטע עבירה וואס מען זעט נישט אז די אייבערשטער האט מתיר געווען אמאל? בעצם זאגט דער הייליגער ריזשינער אבער דא האט מען יא געמעגט. פון וואנט האט מען געוואוסט ווער ס'איז א צדיק? ווייל די אלע עכטע צדיקים האבן דאך האבן דאך ענווה אין זיך, זיי וועלן דאך נישט גיין זאגן אז זיי האבן נישט געהאט קיין ערעורים, אז זיי האבן גארנישט געזינדיגט. ווער האט געוואוסט? די ארומידיגע חברים. סא ווען ימסרי די די ארומידיגע חברים האבן געמסר'ט ווער ס'איז געווען א ערליכע איד כדי ער זאל קענען גיין נקמה נעמען אין די מניינים ער זאל זיין ראוי לעושה דבר. אבער ס'דא נאך א מעשה מיט די ריזשענער א מורא'דיגע מעשה. זייט עס איז געווען א איד וואס איז געווען א האלץ האקער. און ער פלעגט יעדן טאג, יעדע זונטאג ארויספארן פון שטוב און אריינפארן אין די טיפן וואלד און גיין האקן האלץ. און ער פלעגט צוריקקומען פרייטאג דאנערשטאג ביינאכט אויסגעמוטשעט, א גאנצע וואך איז ער געשלאפן אין די וואלד אין א בודקע, איז ער אהיימגעקומען יעדע דאנערשטאג ביינאכט אויסגעמוטשעט, קוים איז ער געהאט צייט צו רעדן מיט די קינדער, ער פלעגט אנהייבן קידוש און ביי כל מקדש איז ער שוין איינגעשלאפן, עס איז נישט געווען קיין צייט צו גארנישט. אבער מוצאי שבת ווען ער איז געווען אויסגערוהט, פלעגט אים די ווייב זאגן אז דאס ביסל געלט וואס דו ברענגסט אריין פון די האלץ דעקט נישט, קען נישט דעקן פון דעם די חודש. וואס גייט מען דא טון? האט ער געזאגט, קוק איך מוז יעצט לויפן צו די ארבעט איך האב נישט קיין צייט, איך יאג מיך. און די מצב איז נאר געווארן ערגער און ערגער און די שטוב ממש נישט געווען קיין צו קומען די ווינטער ס'נישט געווען קיין האלץ צו הייצן די קינדער זיי האבן געפרוירן פאר קעלט נישט געווען קיין עסן גארנישט געווען. ווי ארום קומט צו קלאפן אויפן טיר איינגערינען אום דינסטאג א גוי צו צוויי גוים מיט א וואגן פול מיט פירות וירקות. אלע גוטע זאכן, און ער זאגט פאר די פרוי, אפשר ווילסטו קויפן? זאגט זי, איך וואלט געוואלט קויפן, אבער איך האב נישט קיין געלט. זאגט ער, נישט געזארגט, אונז זעמיר גוטע חברים פון אייער מאן, עטס קענטס קויפן, און אייער מאן וועט שוין באצאלן. ס'איז אקעי, ארלעדיגט. זי האָט זיך מוראדיק געפֿרייט. די קינדער האָבן געקענט עסן אַ עפֿל, זיי האָבן געקענט עסן אַ כּלבֿ, אַ ביסל עסן, זי האָט געבאַקומען אַ ביסל ווייץ, זי קענען מאַכן מעל, זי קען באַקן, ס'איז געווען אַ ס'איז די שטוב איז אויפֿגעלאָכטן געוואָרן, זיי האָבן געברענגט האָלץ אויך צו הייצן, אַ מחיה! דער טאַטע איז אַהיימגעקומען דאָנערשטיק אויסגעמוטשעט. ער האָט נישט געקענט צולייגן די קאָפּ, צי מע האָט געטוישט עפּעס, צי נישט, ער האָט נעבעך אַזוי שווער געאַרבעט. ער איז אַהיימגעקומען צוזאַמגעפֿאַלן אַזוי ווי יעדער וואָך ביי קול-מקדש, איז איינגעשלאָפֿן, ס'איז געקומען מוצאי-שבת, האָט זי קוים געהאַט צייט צו זאָגן אַ וואָרט, ער איז שוין ווייט אַרויסגעפֿאָרן. ס'איז געקומען אפאר וואכן שפעטער ס'האט זיך געענדיגט די אלע גוטע זאכן וואס זיי האבן געברענגט איז אקומען א אויטחא און די קינד האט זיך שוין געפרייט אה די וואגן פון די טאטי'ס חברים קומען און ווייטער האבן זיי געברענגט סחורה און ווייטער האבן זיי געזאגט נישט געזארגט זיי ס'איז בסדר אונז האבן זיך שוין פארעכענען אינמיטן איז אנגעקומען חודש שבט אפאר טעג פאר חמשו עשר בשבט און די גוים קומען צו גיין און זיי ברענגען עפעס מין אינטערעסאנטע פירות וואס זי האט נאך אין איר לעבן נישט געזען. וואס איז? זאגט ער, יעצט ווייסט איך ס'קומט דאך די אידישע יום טוב פון ראש השנה לאילנות, ס'האט מען געברענגט נישט סתם, מ'קען דאך מאכן א גאנצע שכמה שעות'ער טיש, גיט שמועס וועלכע וועלט זי איז. אבער זיי האבן געזאגט, קוק אהן, ס'געבן אייך אזויפיל זככן, צייכנט אונטער א צעטל וואס איר האט אלץ גענומען. אז איר האט נישט געקענט אזוי ליינען, זעט אונטערגעצייכנט. נאך אפאר טעג קומען די גוים צו גיין, און זיי זאגן אז זיי זענען געקומען אויפפיקן, דאס געלט צו באצאלן. וואס הייסט? איך האב דאך גאנצע צייט געזאגט אז מיין מאן גייט באצאלן. ט, כ'ווייס נישט. אונז האבן דא א צעטל, און אויפן צעטל שטייט אז איר נעמט זיך אונטער צו באצאלן אלע זאכן וואס אונז האבן ענק געברענגט ביז היינט, און טאמער נישט, גייט עטס מוזן אוועקגעבן ענקער עלטסטע זון וואס ווערט בר מצוה אין צוויי וואכן, מוזט עס אים אוועקגעבן פאר אונז, ער זאל זיין א חלק פון אונז, ער זאל זיין אונזער באדינער. ס'איז איר שווארץ געווארן פאר די אויגן, זאגט זי, כ'געדענק נישט אזא זאך, אנטשולדיגט איר געחתמ'ט? און זי קוקט איר חתימה און זעט א חתימה, וואס טוט זי דא? זי איז אריין אין א שרעק און א פחד, און זיי האבן געזאגט, אקעי, זארגטס אייך נישט, אונז וועלן צוריקקומען אויפפיקן אייער זון. כ'קום דאנערשטאג, די מאן קומט אהיים אויסגעמוטשעט, אבער דאס מאל האט זי אים שוין נישט געלאזט גיין שלאפן, זי זאגט אים רעדע לעבן, עס זענען נאך געהאקטע צרות. זי דערציילט אים די גאנצע מאדנע מעשה, ער האט זיך קוים גערעגט, וואס האסטו גע'חתמ'עט, זאגט ער, איך ווייס וואס, איך האב פארשטאנען ער קומט פון דיך און דאס און יענץ, איך האב דיר שוין אפאר מאל געזאגט, ער. קיצער זיי האבן איינגעזען זיי זענען אין א גרויסע צרה, איז די מאן גענומען דעם זון און זיך אפגעפארן צום הייליגן ריזשינער, ריזשינער געוואוינט נישט ווייט, קומט אריין צום הייליגן ריזשינער מיט א בהלה, רבי, הער חברה, זיי די גאנצע מעשה, די הייליגע ריז'ניק זאגט נישט ביז ער פלאפט דא, דער בחור דארף א מצרום אין א וואך ארום, ער האט מענטשן ביי מצרום דא אין ריז'ין, ביז דערווייל בלייב דא, גיי נישט אין ערגעץ. ס'איז געקומען די יום הבר מצוה, און די גוים קומען אן צו די מאמע אינדערהיים און פרעגן ווי איז די קינד, האט זי געזאגט ער איז מיטן טאטן אין ריז'ין, אזוי, יעצט פאר מיר אהין. דערווייל אין ריז'ין האט מען צוגעגרייט א גרויסע בר מצוה, די הייליגע ריז'ניק גייסן האבן צוגעגרייט א גרויסע בר מצוה פארן בחור, מיט אלע מטעמים ומדנים, און דער בחור הייבט אן צו זאגן דעם פשעטל, און פלוצלינג אין א קום אריין א גאנצע באנדע גוים הויעכע ארעלים, אז זיי גייען קומען אפנעמען דעם בחור. הייליגע ריזשנער געבט זיי א קוק אן, וואס הייסט עטס קומען אפנעמען דעם בחור? זיי ברענגען אים צעטל, דו ביסט שטארק, מאמע גע'חתמ'עט. חי', האט א גוטע טענה, אבער צייט מיך אינמיטן עסן, ס'איז דאך נישט, איינעמען א נומער איז דאך נישט קיין מאנירן און אינמיטן א סעודה אוועקצונעמען. יעצט קענטס אויסווארטן? זאגן זיי יא, יעצט קען מען אויסווארטן ביז נאכן עסן, דער הייליגער ריזשינער האט געוויזן פאר אים ער זאל זיי געבן צו עסן. אינמיטן נעמט ארויס דער הייליגער ריזשינער זיין לילקע און ער פרעגט, איך קען רייכענען די לילקע נאך פאר עטס נעמטס די ברכה? האבן זיי געזאגט, יא אוודאי, מען זאגט דאך אזוי שיין, יו אר סאטש א נייס גיי, מען זאגט לאזט אונז עסן, עס זענטס גרייט צו חתמ'ענען א צעטל אז יעצט גייטס מיר נישט הערן רייכן אדער לילקען? זאגן זיי, אוודאי אזוי, וואס איז שאלה? חתמ'נטס א צעטל, מאכט א צעטל, חתמ'נטס א צעטל אז יעצט גייטס מיך נישט הערן ווייל איך האב זייער ליב צו רייכן א לילקע, איך וויל נישט אז מען זאל מיר שטערן דערמיט. פיין, ארלעדיגט, אמאל האט דער ראבינער אין זיין חתונה אויפן צעטל אז ווילאנג דער רבי ענדיגט נישט צו רייכן דעם לילקע גייען זיי נישט נעמען דאס קינד. הייליגער ריזשין האט דאס געהאט, ער האט געהאט איידעס דערויף, האט ער גענומען אביסל צעמענט, ער האט זיך אויפגעלייגט אויפן לילקע, האט עס צוגעדעקט און ער האט געזאגט, דעם לילקע גיי איך קיינמאל נישט רייכערן, סאו ממילא קען עטס נישט נעמען דאס קינד קיינמאל. ער האט זיך געזאגט אז עס גייט נישט אן ווילאנג איך ענדיג נישט רייכערן, גיי איך עס נישט רייכערן. מורא'דיגע חכמה, שיינע מעשה. לכאורה האט משה רבינו געקענט טון די זעלבע זאך דא. מען גייט נישט נקמה נעמען די מדיינים, גייט משה רבינו פארלאנגען לעבן. האט מען שוין פריער געשמועסט אז משה רבינו איז געווען גרייט זיך אוועקצוגעבן. זאגט רש י וימסרי לידי אחי שבחן של רועי ישראל כמה חביבין על ישראל ווי שטארק די אידישע קינדער האבן ליב די רועי ישראל עד שלא שמעו במסותו, ווי לאנג די אידן האבן נישט געהערט אז משה רבינו גייט שטארבן, און זיי זענען געווען גרייט עוד מעדת כליני זיי געווען גרייט צו באשטיין ר' משה רבינו און משה שמי און זיי האבן געהערט שמיסת משה תליה בנקמת מדיין לרע צי ללכת האבן זיי נישט געוואלט גיין זיי האבן געוואלט מאכן די זעלבע מעשה ווי די לילקע אויב ווענדט זיך די גאנצע די גאנצע פטירה פון משה רבינו אין נקמת מדיין איז גאנץ נישט נקמה נעמען פון מדיין קומט דאך די נקמה ווייל די מדיינים האבן אונז געמאכט זינדיגן. אונז זעמער מוחל, אונז איז אקעי, משה מיין זיי בלייבן לעבן אונז וויל מען אונזער רעבן. וועגן דעם זאגט דער אור החיים הקדוש, האט משה רבינו געזאגט נקמת ה', אז דאס איז נישט ענקער נקמה, עס איז א זאך וואס דער אייבערשטער הייסט, מען האט נישט קיין ברירה, עס איז געווען על כרחם מיילדעס זענען זיי געגאנגען. איז זאגט אויף דעם דער הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע זאך. ער פרעגט שוין נישט לו הקדוש וואס דארף מען דאס דערמאנען ועוד מעט יזכירני וואס פעלט אויס צו דערמאנען די גאנצע זאך אמאל זענען אידן נישט געווען וואויל וואס פעלט עס אויס צו רעדן פון דעם ווען כסבת ק ח שטייט אזוי ק ח עמוד ב' א רב פון א שטאט וואס איז באליבט ביי די מענטשן פון די שטאט מיינט עס אז ער איז נישט קיין רב הגון און נישט קיין ערליכער רב, ווייל א רב הגון האט מען נישט ליב, ווייל א רב הגון זאגט מוסר, פרעגט ער אים וואס איז פשט, פרעגט די ערליכע אנשי מוסר וואס איז טאקע פשט, פארוואס זאל מען פיינט אים א רב וואס זאגט מוסר, ממילא א מענטש א גוי'איש א ערליכע איד האט ליב צו הערן מוסר, נאר וואס דער רבי'ן זאגט די חתם סופר אז דער אייבערשטער האט געמאכט אז די יצר הרע זאל אריינלייגן א שנאה פון מענטשן צו וועלן הערן מוסר, כדי זאל נישט מקבל זיין וואס דער רב זאגט, זאלן פיינט האבן דעם רב. און די זעלבע זאך דא, מ'זאל טראכטן צוויי מאל פאר ער זאגט מוסר, ווייל אפשר גייט דער עולם ווערן ברוגז, און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס מ'האט נישט ליב א רב, און מ'זאגט טאקע א ווערטל, עס איז נאר א מילתא דבדיחותא צו מיינען אז א רבי איז אזוי ווי א ניו בארן בעיבי, און א רב איז אזוי ווי א טאדלער, וואס מיינט א טאדלער? א טאדלער מיינט א צוויי יעריגע אינגל. א רעבע וואס ער טוט איז זיס, ער וויינט, ער דערט, אלעס איז זיס, א רב וואס ער טוט איז נישט גוט, גייטס אין בתי מדרשים, עטץ הערן טענות אויפן דיין אויפן רב טאג און נאכט, וואס ער טוט איז נישט גוט, דעמאלטס ווען א רב פירט זיך אזוי אויף און מען האט אים נישט ליב זאלט עטץ וויסן ער איז א הערליכע רב, פארשטייטס דאס איז ווילאנג דער רב זאגט מילה דשמיא, מאן דכר הרגו איז נישט גוט. אחרי מות קדושים, אבער די אמת איז זאגט די הייליגע חת ם סופר בעצם האט יעדע איד ליב די רב, נאר סאיז א יצר הרע וואס קומט צו גיין, אבער בקיום של מת איינמאל איז שוין נישט דא, איז דאך שוין נישט דא די יצר הרע, מילא קומט צוריק די ליבשאפט וואס א איד האט באמת צו איינעם וואס זאגט מוסר, האט ער אים טאקע ליב, סאיז נישט קיין פאלשקייט, סאיז א אמת'דיגע זאך, די אחרי מות קדושים איז א אמת'דיגע מציאות,

כ'על ענק זאגן וואס מיינט א רב. מיט אן אמת'דיגע רב זאגט אז די, כ'האב עס נישט צוגעגרייט אבער מ'רעדט שוין. כאטש כ'האב עס יא אמאל געזאגט צו נישט. רבי שמעון סופר איז דאך געווען רב אין שטאט קראקע, דאך געווען א זון פונעם הייליגער חתם סופר. און די מיטעלע וועלט איז אפי' געקומען באזוכן קראקע. האט ער אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, וואס פעלט אויס דא א רב? ס'איז דאך דא דיינים, ס'איז דא מצות, ס'איז דא אלעס. וואס איז אייער דזשאב? וואס איז די דזשאב פון א רב? זאגט ער, נו. די דזשאב פון א רב איז צו מאכן זיכער אז די אלמנות און יתומים און די אומלייט האבן וואס עסן. ווי געזאגט דאס זעט מען טאקע, און טאקע הרב קרייז האט מיר דערמאנט דאס איז אויך געווען ביזי מיט צדקות א גאנצן צייט. קאפונער, איך רעד דא פון די מושג פון א דיין, פון איינער וואס זיין ארבעט איז צו שטעלן דעם עולם אין פלאץ, דעם האט מען נישט ליב, אבער שפעטער ווען ער גייט אי טוט מען זיך בענקן. למשל יעצט איז די יארצייט אויך פון ר' שאול הוטער עליו השלום, האט שיבעלע האסט קיין קינדער? ר' שאול בן ר' אברהם יא? דענק איך גוט דעם נאמען? קען מען אים פארגעסן? כ'דענק ער איז געווען בסמעדרעש אין באבוב, ער פלעגט איינטיילן דייעס פאר אן עולם, ער פלעגט שרייען אויף עלטערע אידן, איינער גייט זיצן, כ'דענק מ'פלעגט זיצן ביי די פייערס טיש שבת נאכמיטאג און מ'האט געזינגען די לאנגע ניגונים דארט, און טאמער גייסט זיצן איינער מיט א גמרא פלעגט ער צוריק גיין צוריק האקן די גמרא, וואס זעט אויס וואקסט מיט דיינע קינדער וואס אז דו זיצט יעצט און דו לערנסט דארף גיין זינגען, צו צו ס'איז געוועזן א בחור פלעגט אין די ווינטער נעכט פלעגט ער לערנען מיט די בחורים סדירשע שבת און מהר א און חיים און טאמער א בחור נישט געקומען האט די טאטע געכאפט נעקסטן טאג א פסק אין פראנט פון יעדעם איינעם, וואס גייט וואקסן פון א בחור אז ער גייט שלאפן דארט און. און ס'איז געווען אזעלכע וואס האט עס נישט געשמעקט, אבער אחר פטירתו האט יעדער איינער ליב געהאט דעם איד און מען געדענקט אים לשבח, ווייל א איד, מען האט געזען ער מיינט עס אמת'דיג, מען האט געזען אז ער האט אמת'דיג געמיינט, און ער האט טאקע אויפגעטון א געוואלד, ער האט טאקע נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, אבער ער האט איבערגעלאזט תלמידים ובני תלמידים, און א פלא עצום זיך האט געהאט בעת פטירתו, איך בין שוין געווען א אינגער מאן, און כ'האב געוואוינט דעמאלטס אין מאנסי, און איך האב נאך מיינע ספרים וואס איך האב ליב צו לערנען ווען איך לערן שוין א אידיש ווארט.

און די ערשטע ספר איז געווען מאור ושמש. צו וויסן האט ביי מיר א גרויס חשיבות. שוין. איך האב מאור ושמש קיינמאל נישט געלערנט. מאור ס'מיר נישט אויסגעקומען איז איך האב בכלל נישט קאנעקטעד צו דעם ספר. עבודת השם וואס דארף מען לערנען? שוין. ס'איז געליגן ביי מיר ספרים שאפע. איך בין א אינגערמאן. ס'איז געווען דארט טאקע די צייט פון יאר. הא? די מעשה איז געשען. און איך זיץ דארט. און איך זיץ אינדערהיים און איך ווארט צו קענען קידוש מאכן און מ'איז נאכנישט געווען גרייט. איך דאכט ביי מיר, נעם איך ארויס עפעס א ספר פון סארא שעה, ביז דערווייל לערנען. איך טראכט וואס נעם איך ארויס? איך קוק, איך קוק, איך ווייס נישט, נעם איך ארויס דעם מאור שמש. איך נעם ארויס דעם מאור שמש און איך עפן עס אויף, איך גלעט מיר עס געבן צו די בר מצוה, איך שאל אויף דער טראכט איך אקעי, מאכט נישט אויס וואס גיי איך טון מיט מיין טאטע, טאקע וואס ער מאכט נישט מיינע קריאות פון אים.

אבער דאס מיינט א אמת'דיגע ערליכע איד, ער ווייסט וואס סאו סאו יעדע טאג געווען פאר אים. ער האט געבויט די שטוב.
ער האט געבויט די שטוב און גאנץ אנטווערפן האט ער געבויט די תלמידים. קאפאנעם לאמיר נישט פארקריכן, סא זעט מען א מורא'דיגע זאך וואס דער חתם סופר זאגט, אז די אידן זענען געווען גרייט אויפצוגעבן אויף משה רבינו נאר ווייל ס'איז געווען א קול נקמת השם. בעפאר איך ענדיג צו וויל איך נאר צוענדיגן די נקודות וואס דער הייליגער חיים מקודש ברענגט אראפ, אז ס'האט אויסער טאקע גענומען אלף מאת אזוי ווי איך האב פריער געזאגט ווייל נישט יעדער איינער איז געווען ראוי, מ'האט טאקע געדארפט האבן איינער וואס איז נקי מכל וכל, נאך מער פון דעם, פאר דעם טאקע האט משה רבינו נישט געקענט גיין נאר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן האט געדארפט פירן די מלחמה, טאקע פאר דעם, ווייל דער צל של פגם. און פאר דעם האט ער נישט געקענט גיין ווייל ער האט נישט געהארגעט זמרי בן סאלי. און און שטייט אויך ברענגט ער אראפ אז שפעטער שטייט. איצט בי אל מדיין וואס איז אל נאר די אידן דערנאך זענען בעצם נישט געגאנגען מלחמה ממש נישט געגאנגען מלחמה ממש זיי זענען געגאנגען די קדושה קעגן די טומאה. און וויבאלד זיי זענען געווען הייליגער און אזוי אפיל הייליגער פון זיי מיט דעם האבן זיי מבטל געווען די טומאה אזוי ווי עס איז באקאנט אז ער האט געוויזן די די מדרש זאגט ער האט געוויזן די ציץ און עס איז אראפגעפאלן דא געווען א ענין פון קדושה אקעגן די טומאה. כבוד אונז מיר גייען דא צו פרשת מסעי. ויכתב משה מצרים למסעיהם על פי השם ואי למסעיהם למצרים זאגט רשי וואס האט אויסגעפירט קודם כל צו דערמאנען די מסעות פארוואס יעצט, נאר ענדיגט ער צו מיט א משל למלך שהיה בנו חולה וליכה למקום רחוק לרפאותו לרפאותו וקיוו שהיה חזיר ניסו עליו ומאינו אלא כל המסעות כאן יש אני כאן כאן כאן חששתי וזה ראש ראש חו ער איז צוריק געגאנגען צו די אלע מסעות אבער נאך אלץ איז שווער וואס האט עס אויסגעפירט? מיכאל פרעג נאך מער. מ'גייט יעצט פארן אין וואקאנץ. ר' לייב גייט פארן וואקאנץ. יעצט ווען מ'זעצט זיך אריין אינעם אויטא צו פארן אין די וועקאנס, וואס טראכט מען? מ'טראכט נישט אין די עצם וועג, מ'טראכט ווען גיי איך שוין אנקומען, און מ'קוקט א גאנצע צייט אויפן נעוועגעישן ווען קום איך אן. קיינער טראכט נישט פון די עצם וועג. ווער טראכט יא פון די עצם וועג? די איינציגסטער וואס טראכט בדרך כלל פון די עצם וועג איז א מלמד, ווען ער פארט מיט די קינדער אויפן אוטובוס צו א אויספלוג צו א טריפ, פארוואס? ווייל ער דארף האלטן די קינדער שטיל א גאנצע וועג. זיי עטרעכט אגאנצן צייט פונעם וועג אליינס וואס גיי איך טוען אויפן וועג וויאזוי גיי איך האלטן די שטיל די קינדער אבער די אמת איז די רבונו של עולם האט אים דא געוואלט אונז אויסלערנען א מורא'דיגע נקודה אז אפילו ווען מען פארט ערגעץ אפילו מען גייט נאר אדורך ערגעץ כדי אנצוקומען צו א געוויסע מטרה דארף מען לעבן יענע מינוט אויכעט. מ'טאר נישט אנקוקן יענע מינוט אלס א דורכגאנג, ניין, די דורכגאנג איז אויך א זאך וואס דו דארפסט לעבן. בשעת דו זיצט אויפן וועג און דו פארסט, צו פארסט צו וואקאנץ, צו פארסט ערגעץ, זעה ווי קענסטו אויסנוצן יעדע רגע וואס לעכט דיך אפ בדרך, הער אויס א מעשה, זעה ווי דו קענסט דיך אפשטעלן, מאך פון דעם עצם וועג אויך עפעס, ווייל מ'זעט דאס, אונז זעמיר אויך יעצט אויפן וועג, אונז זעמיר יעצט אויפן וועג צום טראקטער, אונז גיימיר דאך דורך דעם עולם הזה, די עולם הזה איז אויך א וועג, מען דארף אויסנוצן די וועג אויף יעדע וועג וויאזוי מען קען. אבער על כל פנים, איינע פון די זאכן וואס מען זעט די וואך אין די פרשה, שטייט וישם רפידים ויחנו במדבר סינא, איך האב געזען א מורא'דיגע ווארט פון כנסת יחזקאל, ברענגט ער דארט אראפ אזוי, וואס איז פשט פון דעם וישם רפידים ויחנו במדבר סינא? דרשו דארט, וישם רפידים שרפו ידיים מדברי תורה, פרעגט ער וואס איז פשט פון דעם? די זייט ווען, ווי קומט אריין די ידיים? איר קומט אריין די הענט אין דברי תורה? שרפי, יודיי, שרפי מיט דברי תורה. ווער ניצט די הענט חוץ פון טאטעלע מיט די פינגער פאר דברי תורה? נא זאגט ער אזוי, שטייט דאך המה מן התורה ומן העם, יעדע זאך דארף מען דאך האבן א ראיה פון די תורה. ידיים זאגט ער גייט ארויף אויף שלום, ווען מען געבט שלום עליכם איינער פארן צווייטן געבט מען מיט די הענט, שטייט אויך דארט אין די מצות כל העמים תיקי כ', ווען מען געבט זיך די הענט איז א סימן פון שלום, הענט איז א סימן פון שלום. זי זאגט צו שרופי ידיים, זייערע הענט זענען שוואך געווארן, זיי האבן זיך אנגעהויבן צו קריגן צווישן זיך, אבער מ'קען דאך נישט אלעמאל אזוי מאכן מחלוקת, מאך דאך נאר מחלוקת לשם שמים, שרופי ידיים, די הענט וואס זענען שוואך געווארן דברי תורה זאגן מיט א ראיה פון די תורה, דעם דארף מען פארנטען, דא דארף מען מאכן א מחלוקת, דער איז א שייגאץ, דער איז דאס, דער איז יענץ, שרופי ידיים מיט דברי תורה, זיי האבן געהאט שוואכע הענט, זיי האבן געמאכט מחלוקת, האבן זיי געהאט א ראיה פון דעם מיט דברי תורה, אויף דעם האט ער געזאגט. ויחני ממדבר סיני איז געווארן כאיש אחד בלב אחד, און מיט דעם איז טאקע געוועזן די תיקון. באקאנטע מעשה אויך איז טאקע פון ערשטן בעלזער רב ס'איז געקומען צו גיין א איד זיך אויסוויינען צום בעלזער רב אן ארענדער אז ס'איז דא א צווייטע איד וואס איז געגאנגען צום בעלזער חסיד איז געגאנגען צום פרץ און האט מציע געווען מער געלט אפצודינגען דעם ארענדער דער פרץ האט אים געהייסן ארויסגיין. און ער געווארן מורא'דיג ברוגז זייט תוכן א בעלזער חסיד א חסידישע איד טוט אזא זאך, איז ער געגאנגען אויסמסר'ן פאר בעלזער רב, בעלזער רב רופט אריין דעם חסיד פרעגט אים וואס האסט געטון, זאגט ער זייער פשוט, איך האב געקלאפט אויפן טיר פון דעם איד, די איד האט מיר נישט געעפנט דעם טיר, איך האב געוואלט האבן, איך האב געוואלט עסן, און וואס האט געמאכט א איד זאל זיין אויף אזא פלאץ, א איד זאל קענען ארייננעמען א צווייטן איד, ער נעמט נישט אריין, און וואס זאל ער דען גיין אויסדינגען מיט ברענגען א צווייטן דארט, און ער האט צוג אויסגעפירט די איד אז ס'איז אזא מין איינעם איז א מצוה צו באגראבן. ווען זי האט דאס געהערט האט ער געפרעגט אויב אזוי, איך האב א מורא'דיגע קשיא צו דיר, שטייט אז ווען די אידן זענען ארויסגעלייזט געווארן פון מצרים זענען זיי ארויסגעלייזט געווארן בזכות שני שמעון ושני ולוי שם, אבער ביים פסח די מילה, עס ווערט נישט אויסגערעכנט די מצוה פון באגראבן די די די די וחמשה עולים מבני ישראל די גאנצע עולם וואס מען האט דארט באגראבן די אלע זענען געשטארבן ביי מכת חושך דאס איז די גרויסע מצוה באגראבן אידן און חברה קדישא דאס איז די גרעסטע מצוה די גרעסטע חסד אויף די וועלט פארוואס דערמאנט מען נישט דאס? דארף דערמאנען אז אויף אגם ווען עס איז ארויסגעלייזט געווארן די זכות באגראבן אידן, זעט אויס אז אויף באגראבן א צווייטן איד איז נישט אזא גרויסע מצוה. על כל פנים, נאך די ארויס פון די פרשה ארויסלערנען פון די צוויי פרשות ארויסלערנען אסאך זאכן, די ערשטע זאך איז וואס מיינט א אמת'דיגע מנהיג ישראל, און לייען מיינט צו זאגן אז יעדע איד דארף זיין אזוי זיין גרייט אוועקצוגעבן פון זיך אלעס פאר א צווייטן איד. און פון פרשת מסע דארף מען געדענקן א יעדע ריר, יעדע דורכגאנג וואס מען גייט אדורך, די אלע מ ב מסעות, יעדע מענטש גייט אדורך מ ב מסעות אין לעבן, זה בקוי וזה בקוי, די פעקעלע, יענע פעקעלע, דארף מען געדענקן אז יעדע פעקעלע בעצם איז א דורכגאנג, וואס ווען מען האט אדורכגעגאנגען דעם דורכגאנג און מען איז צוריק געקומען ווען מען טראכט ווי בין איך נאריש געווען אז איך האב נישט אויסגענוצט יענע דורכגאנג, עס אויסצונוצן ווי ס'איז דארף צו זיין, און זיך שטארקן, און זיך האלטן. אזוי ווי מען זאגט, עוד חוקי הנישואין, איך האב עס שוין געזאגט די לעצטע מאל, אז מען דארף דאנקן דעם אייבערשטן אז ער האט מיך געפייניגט, ווייל תהי' די ישועה, דאס אליינס איז דאך געווען א ישועה. מען זאגט טאקע וימי עקרו, אז מען דארף צוריק רופן די טעג, אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט דא, רשי זאגט דא, אז מען גייט צוריק עולם מעשי, מען דארף זאכן צוריק גיין, און נישט אייביג בשעת די מעשה געדענקט מען וואס מען לאכט זיך מיט און וויפיל מען דארף דאנקן דעם אייבערשטן, אבער שפעטער ווען ער קומט אן, דארף מען צוריק גיין אסאך מאל און צוריק קענקן אזוי האט די אייבערשטער געטון מען דערמאנט אלע מסעות דא האט ער קאפ וויי געטון דארט איז דאס געווען און אלעס איז זעט מען שפעטער געווען לטובה אייבערשטער טאקע העלפן מען זאל אנקומען יעדער איינער צו זיין ציל ס'זאל זיין גוט פאר יעדעם איינעם מען זאל פארן אויף וואקאנץ בשלום אנקומען בשלום און אויפזיצן אויפן וועג יעדע רגע.